Fis-sajf, fil-qalba tal-Forti Sant'Iermu, għad-daqq kontemporanju u taz-zambit, l-għaqda Inizja Med ittella' l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. It-tim tagħna ltaqa' ma' Jean Paul Borg, l-amministratur ta' Inizjamed, sabiex jaqsam magħna xi riflessjonijiet dwar dan il-festival. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta beda fl-2006. Dak iż-żmien kienet inizjattiva ta' Maria Grech Ganado u Adrian Grima u prattikament beda bħala spazju għal poeti differenti ħafna minnhom mill-letteraturi żgħar biex jiltaqgħu flimkien u jittraduċu lil xulxin u għalhekk eh, jiddakru minn xulxin u jidjalogaw bejnietom. Eh, bħala Mediterran, eh, il-Mediterran għalina huwa l-ispazju li fih niltaqgħu mal-festival eh, jilqa fiħdanu poeti li jmorru li lim il-Mediterran saħan sitra sa kontinenti bħas-Sud Amerika. Il-festival prattikament huwa ċelebrazzjoni ta' ġimgħa sħiħa. Eh, matul il-ġimgħa jkollna intervisti, eh, niltaqgħu flimkien, il-famuż palk ħieles fej kulħadd jista' jiltaqa' mal-awturi u anke jaqra xi xogħlijiet tiegħu. u anke jsiru kollaborazzjonijiet ma' għaqdiet oħra, pereżempju s-sena l-oħra eh, kollaborajna ma' Ħela u l-proġett tagħhom raħal il-letteratura. L-iljili tal-festival l-aħħar jumejn prattikament huwa qari ta' poeżija, traduzzjoni ta' poeżija, mużika u films. Huwa wkoll mod kif aħna nissoċjalizzaw flimkien, niddjalogaw, u huwa mod kif nieħdu pjaċir flimkien taħt sema Mediterranja bil-letteratura fl-isfond tagħna. L-ewwel nett l-awturi ma jintgħażlux wara sejħa pubblika imma permezz ta' invit minna l-organizzaturi. Il-festival huwa tlaqqih ta' awturi, allura ovvjament l-awturi jridu jkunu lesti eh, li jaħdmu f'tim u jaħdmu u jidjalogaw ma' awturi oħra. Ovvjament l-iktar ħaġa importanti għalina meta qed nissiednu awturi hija l-kwalità tax-xogħol tagħhom. Eh, dik mhijiex negozjabbli u dak dejjem naraw li jkun tal-ogħla livell. Fil-fatt jiġu ħafna magħna nissiednu ħafna awturi li rebħu premji letterarji differenti. Bħala profili, per eżempju, kellna l-awturi bħal Abdul Raza Gunnah li dis-sena rebaħ il-Premju Nobel tal-Letteratura u awturi oħra bħal ngħidu aħna Gaja tal-Madun li s-sena l-oħra kien fosna li huwa Palestinjan Sirjan u kellu poeżija li kienet fost l-aktar tradotta eh, fil-Ġermanja, drammaturgi bħal Inwa Elims u anke awturi bħal eh, Hisham Mata li rebaħ il-premju Pulitzer. Eh, dawn ħafna minnhom ukoll li kunu Eh, imsemmija għal-ġlieda tagħhom għad drittijiet umani, per eżempju għadni kif semmejt il-ħixam matar, dan huwa persuna li kiteb ħafna minħabba li missieru sparixxa fi żmien ir-reġim ta' Gaddafi, inizjament prattikament ma tiddejjaq xejn li eh, tissieden awturi Eh, li kollom xaqsmu ma' drittijiet umani u jaffrontaw ċertu unġustizzi. Dan il-festival naħseb jagħti esperjenza unika lil pubbliku. Naħseb jagħti lok li l-letteratura tiġi tintinegħex b'mod differenti għax aħna forsi nimmaġinaw li l-letteratura hija xi ħaġa fuq karta biss, mentri hekk qed nagħtuha l-ħajja, qed naraw l-awturi tagħna, eh, jaqraw jaqraw xi tfisser xi tfisser għalihom, huwa wkoll dialogu bej persuni differenti minn kulturi differenti